Сәлам, сәлам, хөрмәтле тамашачылар, сәгать 6.30 минут, димәк эфирда Сәләт Лайф. Сәләт Лайф, без сәләтне күрсәтәбез. Дуслар, без сезнең белән мин Тахир абый Насибуллин. Бүген безнең форумыбызның дүртенче көне. Э, шулай ук уку укыту программасы һәм спорт программасы үз эшен алып бара. Күп кенә чемпионатлар булды бүген. Кичә безнең узды КВН уены, аның турында без әле сезнең белән бераз соңрак сөйләшеп китәчәкбез. Һәм инде шулай ук КВНдан соң кичә бүләкләү тантанасы булды. Без кичә кубок тапшырдык аланнар презентациясендә җиңү яулаган аланга. Ул да булса Сәләт Азнакай аланы. Котлыйбыз сезне җиңү белән. Димәк, монда яңа комментарийлар килгән. Сәлам, дуслар, дип язганнар безгә. Айгөл апа, сезнең белән онлайн, дип язган безнең корреспондент Айгөл апа. Хәм инде Зөхрә Аглиулина безгә бик күп йөрәкләр җибәргән. Рәхмәт сиңа, Зөхрә. Э, димәк, дуслар, әйдәгез бераз җәйге аланнар турында сөйләшеп китик. Э, дөресен генә әйткәндә, бездә э, быел яңа бер э, зур бәхетле бер яңалык бар. Ул да булса Сәләт берләшмәсенең Йылдызлы базасында хәзер төзекләндерү эшләре тәмамлана, ягъни ремонт тәмамлана һәм инде анда хәзерге вакытта яңартылган корпуслар бар, яңа спорт мәйданчыклары һәм яңа объектлар Тиздән э, йылдызлы базасына э, сәләтнен алганнары киләчәк һәм инде алар беренче сәлкешләрне кабул итәчәкләр. Шуңа күрә, дуслар, әгәр дә сез әле портфолио сызык сәләт нокта ру сайтына кереп үзегезнең гаризаларыгызны җибәрмәгәнсез икән, хәзер үк шунда кереп гаризагызны җибәрегез, чөнки без бик көтәбез э, сезне сәләттә. Һәм инде мин үземнең бу алып баручы булу мөмкинлегемне кулланып, шунда әйтәсем килә, Сәләтнең ахырында, 8-23 августларда Ярчаллы шәһәрендә шулай ук Сәләт тел аланы эшләячәк. Мин ул аланның директоры. Без анда менә дигән программа әзерләдек. Һәм инде барыгызны да көтәбез Сәләт телдә. Элек әйткән идем, безнең кичә КВН уены булды. Бик кызык булды. Мин үзем жюрида утырган идем. Барлык аланнар да бик шәп әзерләнгәннәр. Һәм инде әйдәгез бу уеннан кыска гына репортаж карап китик.

Оу май! Коелы, коелы, коелы, коелы. Вау! Бу нәрсә бу?
Кольцо.
Йөзек.
Язык русский.
Менә монда син сәләт дип язган, шул сәләтне менә монда бас хәзер. Подписаться. Плюс одна подписка. Гениально. Килешәме миңа? Әйе. Все, мин хәзер син булам, син хәзер мин буласың. Алып барасыңмы?
Компания Сәләт официал. Здрасте.
Безгә бөтен нәрсә ошый. Монда вообще

Күчәбез киләсе рубрикага, ул да булса сәләтле кунак рубрикасы. Бүген безнең белән биредә Мәскәү иҗтимагый оешмалар йортының белгече, мәктәп укучылары һәм студентлар өчен уку укыту программаларын эшләүче Анна апа Назаренко. Здравствуйте. Здравствуйте.
Как у вас дела?
Прекрасно, прекрасно. У нас завершился сегодня такой большой блок образовательной программы, и вот теперь

Назаренко иде. Һәм инде хәзер без сезгә кыска бер э, сюжет күрсәтмәкче булабыз. Безнең күп кенә рубрикаларыбыз бар Сәләт Лайфта һәм бу рубрикаларның берсе яңа бер рубрика, ул да булса музыкаль рубрика. Аны бүген сезнең өчен Ислам абый Валеев алып барачак һәм инде әйдәгез озакка сузмыйча карыйк.
Дуслар, безнең туры эфир дәвам итә һәм хәзер әйдәгез әле бер уен уйнап алыйк. Хәзер безнең студияда ике кунак биредә Ул да булса Arts Биләр форумның музыка юнәлеше җитәкчесе Зәринә апа. Син Зәринә апа Arts Биләр форумнан монда калдың, әйеме? Бер кайда китмәдең. Яшим хәзер.
Син монда яшисең.
Яратам. Монда рәхәт. Яратам сәләтне, әлбәттә. Һәм Раушан Алананың әйдәманы Энҗе апа.
Сәлам, сәлам. Сәлам. Ничек хәлләр? Ничек яу, ничек? Шәп, алда гөлхәр. Рәхәтме сезгә сәләт бирә форма? Миңа да бик рәхәт кеше ләззәтле. Бүген эссе түгел кич белән.
Э, Кич белән эссе түгел, анысы Әйе. яхшы. Ә көндез Көндез эссе. эссерәк.
Әйдәгез, уенга күчик.
Безнең бар сез җырчылар. Мин дә әз генә җырчы. Бездә бар менә шундый микрофон. Хәзер һәрберегез чиратлап бу микрофонга сәләт дип җырларга, кычкырырга, акырырга тиеш. Кем ничек тели? Кем Ага. катырак акыра, Ага. кычкыра шул күбрәк бал җыя. Ярар. Әйдәгез, мин күрсәтәм.

Син җырлыйсың. Сәләт 5 секунд. Хәзерме инде? Җырлыйм, кычкырырга да ярый. Ну кычкыр, ничек Ярар.
телисең. Әйдә, китек. 1 2 3. Сәләт!
Вау, 1802 балл. Йоу, инде шәп результат. Булдыра аласың. Зәринә апа, әйдә, әйдә. Әйдә. Син башта эшләп кара, җырлап кара, аннары без белербез. Димәк, Эҗенең балалары 1000

Әле син җиңәрсең. Әйдә, хәзер син беренче буласың һәм Энҗе Әле икенче. аңладым. Әзерме? Нишләп Әйдәгез, хәзер аңладың? э, шулай ук сәлә дип җырлыйбыз. Аннары соң без бу балаларны кушабыз. Ужас. Кемнең ужас түгел, әйдә Зәлим. Әйдә, әйдә җыел. Сиңа Бик яхшы. сиңа Бал. хәзер бик яхшы җырларга кирәк. Акыр, акыр, просто акыр. Просто окыр, окыр.
Окырам. Әзерме?
Әйе. Китек. Өш, ике, бер. Сәләм! Бер мең өш, өш йөз сиксән бер балл. Бу Зәринә апаның результатлары. Һәм плюс соңрак кушабыз. Плюс возраст, то есть 55. Ярар. Димәк, Энҗи апа, хәзер син Шулай ук сәләт. Өч, ике, бер, киттек! Вау! Шат, 1617 балл. Так, так, яр, яр. Димәк, ике тур һәм э, безнең нәтиҗәләр. Энҗи апаның э, 3419 балл нәтиҗәдә һәм Зарина апаның 2860 балл Котлыйбыз Энҗе апаны, Энҗе апа да, Зәринә апа да әфәрин һәм безнең туры эфир дәвам итә. Рәхмәт.
Димәк, дуслар, ничек рубрика языгыз комментарийларда һәм инде безнең берничә яңа комментарий килеп җитте. Фәридә Вәлиева безгә студиягез бик матур дип язган һәм шулай йөрәк җибәргән. Рәхмәт бик зур Фәридә. Һәм инде Алия апа Мирмиева язган безгә кичке чара текә булачак, барыгыз да сәхнә янына килегез дип. Э, чыннан да бүгін кешке шара чыннан да текә булачак барыгызны да көтәбез рафис нуруллин шумамер күңелле уен деп язған бізге. Э, һәм инде килегіз әлбәттә сәләткә килегез сәләт биләр форума төрле проектларга сезнең белән дә бу уеннарның барысында уйнарбыз һәм инде без э, алга таба барабыз безнең шулай ук сәләтле кунак рубрикасы дәвам итә һәм инде аермалы буларак без бүген онлайн күрешәчәкбез э, канадада яшәүче сәләт гаиләсе белән ул да булса сәләхетдиновлар гаиләсе марат абый һәм әлима апа йосыф салих зифа һәм әдәм э, берничә секундтан без алар белән скайп аша тоташачакбыз һәм инде марат абый күрәм шалтырата сәлам сәлам Сәлам, Захир абый. Сәламнәр. Ничек хәлләр, Марат абый, егетләр, кызлар, ничек сезнең хәлләр? Әйбәт. Әйбәт.
Ол да гел, ол да гел.
Сез анда шапкаларда, толстовкаларда, без монда 35 градуста э, футболкаларда гына йөрибез. Сез хәзер кайда? Бераз сөйләп китегез әле.
Без менә э, отпускка килдек э, э, Канаданың көнчыгыш яр буена, Атлантик океан буена. Инде бу безнең Россиядә кебек Камчатка булып чыгадыр инде. Минем Канаданың.
Марат абый, менә мин үзем сезне сәләттән хәтерлим, һәм инде сезне әйдаман булып та хәтерлим. Шундый сорау бар. Э, безнең тамашачыларга сөйләп китмәссез микән сезнең сәләттәге тарихыгыз кайчан башланды ничек сез әлимә апа белән ничек таныштыгыз һәм боларны барысы да безгә бик бик кызык э, барысы да ни минем абыйдан ук башланып китте дип әйтсәң була э, минем уртанчы абыем сәләттә 96 елдан бирле Аңа кызыгып мин дә теге э, олимпиадаларга барып э, сәләткәләгәсе килеп йөрде дә, шуннан мин э, республика олимпиадасында дүртенче урын алдым. Мине шунда чакырдылар микән, юк микән сәләткә дип, теге призлы урын булмагач борчылган идем, әмма чакырдылар һәм 99 елда беренче тапкыр сәләткә бардым. Аннары Сәркеш буларак бардым, аннары Айдаман буларак, аннары студент таланы директоры буларак шунда э, Алимә белән танышкан идем. Э, Айдаман булып барган вакытта инде. Э, шуна э, безнең мәхәббәт шунда ук э, килеп чыкмады. Әмма э, инде соңрак э, э, ничектер э, бер-беребезгә күз төшеп, э, шуннан гаилә корып җибәрдек тә 2006 елдан. Инде менә ни дүрт бала үстерәбез. Э, Хәзерге вакытта э, Канадада яшибез Монреаль шәһәрендә.
Әйе, бик зур рәхмәт, Марат абый. Хәм инде э, менә безнең Сәләт Лайф проекты дүрт көн эшләп бара. Э, хәм аның бер максаты ул да булса безнең бездән еракта торучы сәләтлеләргә барысы барысы да форумга килмәгән барысы да безнең белән якын була алсын э, дигән бер теләк белән оештырдык бу проектны. Сез карадыгызмы бу форумны хэштеглар буенча яисә Сәләт Лайфта? Ничек сезгә быелгы биләр форум?
Мин Сәләт лайфны бер көнне ачып карадым, миңа бик шаган иде. Кызганычка каршы, вакыт җитеп бетми, көндез теге эш булганда, аннары ни сезнең лайф беткән була инде. Әмма ни аннары карарга тырышабыз, теге яздырылган формада инде. Бик күңелле күренә, бик ни уйлаган идем, бу вируслар белән, ниләр белән булып чыгыр микән дип, әмма молодцы, ни булдыргансыз, әфәрин.

Мин, мин Раушанда ике тапкыр булдым һәм Сәләт Монреальда булдым. Син Сәләт Монреальда, әйе. Э, Зифайда мин Сәләттә булдым дип. Әйе, без Зифаны бик көтәбез дөресен генә әйткәндә, һәм инде э, чыннан да безнең бит Сәләт Монреаль дигән проект эшләп килде. Шуңа күрә монда булмаса да, анда күрешербез, һәрвакыт бергә элемтәдә булырбыз дип уйлыйм. Хәм инде шундый тагын бер сорау бар, Марат абый, менә анда Монреальдә, Канадада нинди сәләт кебек оешмалар бар, аларның аермасы нәрсәдә, бармы андый оешмалар, хәм балалар кайда ял итә җәй көне?
Төрле оешмалар бар, дөресен әйткәндә, бар теге ни, бойскаутлар, гёлскаутлар кебек шундый оешмалар анда. Mm -hmm Я бой, не малайлар инде, я кызлар э, шундый э, төрле лагерьлар кебек уздырып, шунда э, өйрәнәләр төрле шөгыльләрне инде. Бар теге кемпинг кебек шундый зур лагерьлар, анда күпмедер акча төреп балаларын җибәреп була, шундый ук теге вожатыйлар кебек инде әйдаманнар кебек оештырылып, шундый инде чаралар уздырыла торган. Әмма сәләт кебек үк аланнар юк кебек, әмма ни яһүдиләрнең бар шундый бик кызыклы бер аланы, аны күргән идем Торонто тирәсендә, алар уздырып, шулай итеп яһүди балаларны җыеп бергә бергә шулай итеп ел саен уздыралар. Ул сәләткә ошашрактыр ансы программалары буенча инде. Шул абла ни балалар тагын инде җәй көне Спорт белән шөгыльләнә күбесенчә. Э, җәй җәйге сезонда инде ни э, футбол, Америка футболы, э, хоккей сезонына әзерләнә башлыйлар. Шулай итеп, теге җәйге көннәрне ничектер тутырып бетерергә тырышалар әти-әниләр балаларны. Аннары ни шул хоккей лагерьларына җибәрәләр инде теге бузда инде. Ә егетләр сез хоккей уйныйсызмы? Әйе, әйе. Шәп, шәп, егетләр. Һәм инде тагын бер шундый э, сорау бар иде. Марат абый, сезнең җәйгә планнар ничек? Сез гомумән э, э, ни- ничек үткәрергә җыенасыз? Сезгә дә һәм э, егетләргә дә, Зифага да шундый ук бер сорау. Э, Безнең ни инде минем үземнең шәхсән э, менә э, вакыт таба алгач, э, ничектер отпуск алып э, э, шушы кемпингка килергә э, бәхет Татады бу елны. Чөнки э, башка елларны вакыт җитеп бетмидер җәй көне, аннары э, ял көннәрендә дә ниндидер чаралар буладыр. Балаларның тренировкалар шулай итеп кемпингка килә алдык. Аннары инде җәй буе ни, э, шәһәр тирәсендә ял көннәренә нәрсәләрдә эшләргә тырышабыз.

Күп, э, бик күп э, видеолар чыгара ни үзенең YouTube каналында, аның YouTube каналы YouTube язылып. каналында. Машалла, Иса, э, Йосыф, син безнең комментарийларда ссылка, сылтама калдыр, безнең барлык э, тамашачыларда күчсен синең блогка һәм синең видеоларны бергә карыйбыз. Э, Һәм инде соңгы бер сорау, Э, с- ничә телдә сөйләшәсез сез? Дүрт телдә. Вау, Зифа,

Димәк, дуслар, безнең белән эфирда Салихатдиновлар гаиләсе иде Канададан. Һәм инде без алга таба барабыз. Хәтерләсәгез, кичәге чыгарылышта без әйдаманнар турында күп сөйләшкән идек. Хәтта бер видео бар иде. Хәзер инде әйдәгез, э, сәләт катнашучыларының иң төп, э, сәләтнең иң төп катнашучыларына, ул да булса сәлкешләргә күчик. Һәм хәзер сезнең өчен сәлкешләр турында иҗади видео.
Миңа 13 яшь. Мин сәлкеш. Мин биим, җырлый белмәсәм дә җырлыйм, театрда уйныйм. Әнием әйтә, синең яшьтә бөтен нәрсәгә тотынып карарга кирәк. Үземне бер дә акыллыга санамый идем. Ә сәләткә килгәч, интеллектуаль уенда катнаша башладым. Командабыз Беренче урында алганы бар.
Мин эссе көндә салкын тундырма ашарга яратам. Әнием пешергән эчпочмак, бәлеш өчен үлеп китәм. Буш вакытымда телефонда утырырга яратам, ләкин форумда вообще утырырга вакыт юк. Зато зарядкасы да бетми.
Ә мин гаиләмне яратам. Туганнарымны, дусларымны. Өч якын дустым бар. Алар белән бөтен темага сөйләшә алам. Теләкләрем бик күп. Хәзерге вакытта иң зур теләгем Имтиханнарны әйбәт кенә бирү. Ә аннары бәхетле булу.
Беренче елны Сәләт аланына баргач еладым. Шундый күп кеше иде, берсе таныш түгел. Ә икенче елны өйдәгеләр Сәләткә барып тормасын инде, дигәч еладым. Сәләт биләр форумга беренче тапкыр килгәч, Шок булган иде. Нәрсә? Палаткада яшисе? Ә мин өшесәм, өстемә кырмыскалар менсә? Өшедем дә, кырмыскалар да менде бугай. Хәзер бик хәтерләмим дә инде. Форумга 3 ел рәттән киләм.
Бер көнне остаханәдә бер спикер шәп сүз әйтте. Хәр минуста плюс бар диде. Шундый ошады ул сүзләр миңа. Язып та алдым әле. Сәләт минем өчен ул монда кешеләр башка. Бер кем синнән көлми. Сәхнәгә чыксаң, кул чабалар. Хата ясасаң да, начар сүз әйтмиләр. Мин монда курыкмыйм. Монда төрле яктан ачыласың. Мине мәктәп театрына алмадылар. Синнән артист чыкмый, диләр. Ә сәләттә мин ШТК командасында уйныйм.
Беренче тапкыр форумнан кайткач, Әниләр, Кызымны алыштырып кайтарганнар мәллә? дип аптырады. Монда ябылган килеш киләсең. Тизрәк кайтасың килә, бернәрсә кызык түгел кебек. Ә соңгы көнне бөтенләй башка кешегә әйләнәсең. Миллион дустың бар, бөтен җирдә катнашасың, кайтасың килми. Сәләттә үзгәрми калу мөмкин түгел. Ун елдан мин нинди булырмын дип уйланам. Үз гаиләм булыр инде.

Димәк, дуслар, әле генә без сәркешләр турында бер э, иҗади бер видео карап алдык һәм инде күрәм безнең монда комментарийлар арта. Шундый күңелле шәпски молодцы дип язган безгә Ришат абый Нуруллин һәм инде Рафис абый Нуруллин аңа җавап кайтарган Нуруллин сәлам брат дип. Әй дуслар, безнең чын аралашу бара комментарийларда һәм инде О, Аза дип язган безгә Гөлшат Харисова. Бу видеоны караган э, вакытта язган ахрысы безнең Чыгарылышыбыз әкрен генә ахырына якынлаша, дуслар, шуңа күрә без гадәттәгечә студиябезгә бер э, иҗади кунагыбызны чакырдык һәм бүген безнең белән биредә Гүзәл Рәхмәтуллина, Сәләт Ярчалаланыннан. Сәлам, Гүзәл. Сәлам. Ничек синең хәлләрең? Шәп. Э, без бүген нишибез, Гүзәл, җыр җырлыйбызмы? Әйе.
Әби беләсеңме син? Э, ләкин без сине барыбер бүген кич белән кичке чарада көтеп калабыз. Бүген барыбыз бергә рәхәтләнеп биячәкбез. Э, ләкин хәзер әйдә бик тәмләп җырлап алыйк. Ә нинди җыр җырлыйбыз без синең белән? Um, Counting Stars, uh, One Republic uh, дигән группаның җыры. Шәп, ә син күп җырлар беләсеңме? Әйе. Бу иң яраткан җырыңмы?
Юк.

You will be counting stars.
Афәрин, афәрин, бик зур рәхмәт сиңа, Гүзәл. Дөресен генә әйткәндә, мин әле генә синең тавышыңа гашыйк булдым бугай. Э, рәхмәт безнең студиягә килгән өчен. Һәм инде дуслар, безнең яңа комментарийлар бар. Менә шундый фидбэк килеп җитте. Э, музыка белән эфирны тәмамлаганыгыз бик ошый дип яза безгә Рафис. Наша малышка Рәйлә дип язган. Гөлшат Харисова фотоларны караган вакытта язылган ахрысы бу комментарий, Кызым Зиләгә, укучыларым Раил белән Раиләгә күп сәлам, күңелле яллар, уңышлар сезгә, дип, дигән тагын бер комментарий килде. Димәк, дуслар, шунын белән бүген Сәләт Биләр форумнын иртәгә Сәләт Биләр форумнын соңгы көне һәм инде без сезнең белән иртәгә тагын күрешәчәкбез, ә хәзергә сезнең белән саубулашабыз. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен! Сәләт Лайф, без сәләтне күрсәтәбез!